Sogan, käşir, ýag, et. Alma diýmediňmi näme? Men alma diýsem oňa ul alma diýem oňa. Hä? Ilýän alma diýdim-ä men. Ilýä, ilýän alma diýmediň-ä sen. Näme diýdim onda? Alma diýdim. Oýýý. Bolýa olara almansyň. Hany ýaly getirdiňmi? Hä? Olam almadyňmy? Näme üçin? Ol ýaňy ölçeg ýitdi. Nähili ölçeg ýitdi? Ol nemeden? Daýymdan. Kim daýym? Çar daýymdan. Näme boldy? Salamlaşdyk. Ondan? Ondan? Ne nädin, ne nädin? Düňünden hem näçe adam duşdulaý. Şolar dölçe getirmejek bol. Elim salam uzatman çyk geçdim. Çar daýym meni ullanuň muňy elim uzatmaly boldum. Munuň ölçegi ýitdi ondan. Çar daýymy tä Öz gabadymyza gelýänçä men seň ýagdaýyňy düşündirdim. Bu jadyň ýagdaýy gowy diýdi. Ol aýtdyr. Indi ýalygam ýok, soganam ýok, käşirem ýok, ýagam ýok. Ol ýag, ýag ýogul käşir özüňden. Näme? Ýalyk menden. Ýa palaw iýip bolupsyň. Ýa palaw iýmesem. Çagyrdyňmy? Itimi? Kime itini? Ýa it gelip beripdi ýaňyşdaýda.

Aý bize bir haýyş ile geldik. Hawa. Hawa. Näme haýyş? Aý bize bara zerur. Karz pul gerek. Karz pul gerek. Mende ýok ol. Ýok. Senden näl? Aýtsana. Sara aga senden gerek däl bize. Kimden gerek? Hany Ependi agadan alyp ber sen bize. Ependi agadan. Hawa Ependi agadan. Biz üçin karz pul sorap geldi. Bolýa, bolýa. Näçe gerek?

Boraý özüňe degerek. Aý özümem baranma görä soraýynda indi. Aý köpeltmesanaý çara. Köpeltsem bermez ho. Alat etme alaryn. Köpeltseň alaryn men alaryn. Almasaň agam. Hä. Almasaň. Eger almasaň. Almasaň. Näme almasaň. Eger sorap pul. Almasaň. Hawa. Almasaň. Özümiz özümiz almana gideris. Aý berekella. Ýöne men alaryn.

Ýöne wala şu karzyna pul soramasaň bolýalaý. Hawa. Pul sorajak bunda.

Es salowmaleýkim! Waleýkim es salam! Alowmaleýkim Ependi aga! Waleýkim es salam! Saglyk durgunlykmy? Gowymy ýagdaýlar? Şükür! Goňşy golum, ilen, çalan, bala, çaga hemme saglykmydyr? Şükür Ependi aga! Aý bolýa bolýa! Be-e! Hä? Men seni tanamadymlaý! Eý waý!

Aý, epena, nätdiňiz-ä, Hä, men it alma. oduňy daşaşýadym-a men. Hawa, hawa, indi tanadym. O zat, A? it almaz. Hä? Memel-aý, Näme o? o zat, sen bar-a, ulaglymy-aý? Hä? Ulaglymy sen? Ýo, ýo, ýo. Ulagly däl-ä men. Hä? Körpes-ä men. Ýo, düşünmediň-dä, how, it almaz. Hä? Ulaglymy? Epena, Uly ogul Läl diýen men tanaňyzokmy italmaz men. Möjek agaň körpesi. Körpesimi? Hawa. Ýokog men körpesimi diýip soramokog. Hä. Düýelimi, atlymy, uly oglumy? Neme? Pyýadamy? Hawa. Atlymy? Düýelimi? Pyýada. Onda näme how men körpesi diýip dursuňaý?

Ay her olay. oýnasa oýnasyn naşa men. Beýle tapdy oýnajak adamdyny. Özünden bar, göw pesler oýnaýandyr ol. Oýna bilme. Oý oý oý. Näme edip dursuň sen? Ay Asyl Mehmet adam oýnaýarmyş diýerler. Han oýna bilse oýnasyn da meni. Oý oýnatdy. Bütin ömrüňi özüň oýnadyp geldiň muň bolup durşuna seret eýýäm özüň oýnadypsyňa sen. Seňki nämeý senem adam oýnajak bolýaňmy özüň giriberda how men durjak diýdimä. Hoý Aşyr Mämet sen bir eýýäm oýnap gidipdir gir keteňňä. Bolýa how ne özün oýnadar öýdýäňmi gir sen özüň giribere. Woý woý muňa bir serediňä adamlar woý oýnatgy oýnatgy. Oýnaýdymkanaý menem. Haý! Heý jan goňşy! Heý jan goňşy! Heý! Oý! Ýeke nä salam? Hä, saglyk gurgunlyk bu goňşy gowumy ýagdaýlaňyz? Bu çagalar öýler gowumy hemmesi, mal-gara? Hawa, hawa. Haý, bolýa, bol, tikgi ýegenem gowumy ýagdaýlary? Gowy, gowy, gowy, salam. Işe gidip gelýämi? Haý, bolýa, bolýa. Bu bolansoň ogluňyz, näme şol Yhlas? Hawa, hawa. O gowumy olam ýagdaýlary? Haý, bolýa, bolýa. Özüňiz gowumy? Gowy, gowy, gowy. Bolýa, bolýa. Bu ekinleriňiz nähili boldy bu ýyl? Gül ýaly ekinler. Hawa. Şo gün bazara barýan diýdi, ol nähili gidip geldimi sag-aman? Gowy gidip geldi. Haý, bolýa, bolýa. Onsoň şol düýe çal diýdiňiz welin bar-a, şony getirerin diýdiňiz welin. Neme getirdim men? Hä, bolýa, bolýa. Hawa, getirdim. Neme, ýuňwa diýdimi şo tikgi bara, gerek bolsa diýdi. Hawa, bar, öýde, öýde, hawa, bardyr. Hawa, bolýa, bolýa. Ondan soň bar-a şol, oý, neme, goňşy, Heýjanam bar-a şu keç etjek diýeli. Şo ýuňwa bolsa getiräý diýdim. Ýok, keçäň işi haýyrly, Ependi aga. Ýöne şony indi haçan getirjegini hiç aýtmady-da. Getirse başlajak diýip otyrdy-da. Bir zada bar aha. Ýo, aýtsaňyz getirer ol Ependi aga. Ol kynçylygy ýok. He, bolýa bol. Özümçik getirip berer. Ýöne bar şo ýatladyp durmasaň bara, olam bara bir keçä başlasa, başlasa gidip otyrda, onsoň bara gerek bolup durda hawa. Bu Ependi aga diýýän-ä. He. Şuny her üçi. E, şo düýäňizi goşaňyzda. He. Şol meňkem siziňkä goşulyp gitdimikä? Eý, ony-a bilmedim men Ependi aga. Şeýle men şony aýdaýyn. Dikgiden soraýmasaň. Emeli Ependi aga. Ýo, şo tikgem bara bir aýlanaryn diýdi, günortanda gelmedi-le. Nirä aýlanar indi? Ü-ü bize. A geler onda aýlanar indi ýene oda geler geler. Şeýlemi? Hawa-wa. Ýok aýlanaýmaly ol. Hawa-wa. Efendi aga. Şowa pilimi alyp gitdi men. Pilimi alyp gitdi-de hiç getirenok-da. Ýok getirip berer Efendi aga oň kynçylygy bolmaz oň hawa. Wah menem şony wara bir gerek-dä özüme gerek bolýa-da. A ýok düşünýän düşünýän. Efendi aga. Gerek gerek bolup duransoň wara men onsoň wara pilem menem goňşulara gitmeli bolýan-da sorap. Ýok. Sen ony bara gaty görme goňşy. Ýok, ýok, gaty göremokly goňşy, alan zadyňy yzyna derrewjik berseň gowy-da. Hawa, hawa. Epe, name meniň Onsoň gürlejime? wara şo öz ýasanja pilim dawa meň. Hä, şeýlemi? Öz ýasanja pilim. Ýok, Onsoň bilýän. wara ol şoň bilen işlemesem beýleki piller bir hili wara ilmi uly ýaly bolup Ha, dur-da. bolmasa gidip getirip beräýin Epe name şony. Pilimi? Hawa. Pili ýok, özi getirsin, özi äkit-de. Neme? Onda menem diňläý Epe name. Hä, diňläýin, aýdaý, Ol aýt. Heý janyň öýdemikä diýjek boldum. Wah şo wara. Hä. Öýde. O bir görseň-ä baý ýaly. Hä. Aý bir görseňem ýok ol. Uý. Men-ä saňa-da düşünmedim Ependi aga. Hä. Ony el bir görseň bar, bir görseň ýok. Ýaňja-da ony belleňizde gezip ýör-dä ol. Wah, ol käwagt öýe-de girýä ol. Uý. Göreniňizokmy bir-biriňizi? Aý, görýäs şol, käwagt görüşýäs. Gelýär, gitýär. Wü, nire gitdenini bileniňizokmy? Ýo, aý, goňşulara diýýär-dä. A goňşy känäbi goňşy. Haýsyna gidenini bilemok men oň. Ýo, ýaňjada o mellegiňiziň aýagy uçunda gezip ýör-dä onda. A şo size giden bolaýmasyn? Ýa bize gitdimikä? Size gidendir şol. Aý, onda men gözläp geleýin ony. Özi-ä şu tarapa gitdi goňşy şol. Şeýlemi? Hawa. Şu tarapa gitdi. Şu tarapa gitdilaý. Anyk şu tarapa gitdi. Şu tarapa gitdi. Gelende mundan gelýär ol. Şeýlemi? Hawa, şu tarapdan gitýär, gelende şu tarapdan gelýär. Onda men şu tarapa gidibereýinmi? Şu tarapa git. Ýok, bu şu tarapa git. Bu tarapa. Bu tarapa gideýin. Bu tarapa git. Ýok, howsy men şu tarapa gidibereýin-le. Şu tarapa gitseň, gelende mundan gelýär-de. Bolmasa Beýläk yzyndan gözläýerin-ä bolmasa. Bolýa, yzyndan ýetibilseň bolýa. Ýo, ýeterin-de, bir soragym bardy şoňa. Şeýlemi? Hawa. Bor goňşy, onda şu tarapa git-de, yzyndan gidiber. Boldy, boldy. Bor goňşy. Bolýa, sag bol ekeni. Bor, sag bol, sag bol, sag-aman bar. Görseň, öýe bar diýgin, görseň. Eşidenok-da.

Aý tanamadym. Tanamadyňyzmy? Aý tan. Bir gören ýüzüm öz-ä how. Arada. Arada. O taýharyňyzy gözläp ýokak duşdyňyz-a maňa. Arada diý. Arada. Haýsy arada? Öňräk. Hä, öňräk. Taýharyň witreňizde. Hawa. Duşduk-a ikimiz. Aý o gün duşan kän how. Aý how nätdiňiz-a Epen aga. Obaň ilerisindäki Möjek agaň ogly-la men.

Şu donum bara. Aha. E bir hili ennama bir hili laýyk däl ýaly bolup duray. Beh. Kiçi ýaly ötýän ha. Ay şun mara epen adyan. Ay bir hili laýyk. Sen diýsem bolýa. Ya ulumy? Yok ula däl. Kiçi ýaly ha. Kiçiräk, kiçiräk. Epen a. Ha. Hä diýseň. Hä. Düýn aldym da muny. Awa. Bir gün çykýdym. Aha, bir gün geýdim. Awa. Alamda muny 10 teňňe aldym men. 10 teňňe aldym. Ay bir günem geýdim. Şu bir teňňesini aýyrýan men. Bir gün geýdim indi. Bir teňňesini aýyrýan. Aýyrýan. Şuny dokuz teňňä alaý özüň. Dokuz teňňä? Hawa, dokuz teňňä alaý özüň. Şeýlemi? Hawa. Bir gün hem geýjek. Geýdim. Bir gün geýdim. Düýn aldym ha men muny. He. Bir gün geýdim. Geýdiň. Geýdim. Geýdiň. Bir teňňesini hem aýyrýan. Aýyrdyň. Dokuz teňe al-a. Şeýlemi? Ha, çykaryp bereýinmi? Ýa çykarma. Hä? Gowusy bar-a, sen muny bar-a. Hawa. Inip, men saňa aýdaýyn. Hä? Aljak. Aljakmy? Hä. Nesip etsin. Hä. Bir gün geýdiň. Hawa. Dokuz te, on teňe aldyň. Hawa. Bir gün geýdim. Bir gün geýdiň. Bir teňesini aýyrýan. Aýyrýaň. Dokuz teňe. Dokuz teňe berýän. Dokuz teňe. Hawa. Onda sen bar-a, näme et diýsen inip. Näme edeýin? Dokuz gün geý, ondan bir teňe beräý. Bolýamy? Ependi aga! Heýjan goňşy. Hä, goňşy jan, gel. Älik salam. Otyrmyň gyz? Otyrys gyz, gel. Oý, Heýjan goňşy diýýän-ä. Bu Ependi aga bilen biri-biriňiz görüşýäňizmigi? A, görüşýäs-la gyz. Ýöne wara men hiç ýerik çykamok-da, goňşy jan. Şu içerde haçan görseň öýde-dä. Onsoň olam çöle gidýä. Onuň käwagt görüşýäs-dä. A gyz, ýaňy seni soradym. Hawa. Bu Heýjan goňşy öýdemi diýsem, Aý öz-ä bir-ä bar ýaly, birem ýok ýaly nirede? Waý, goňşujan, degişýändir-le, gyz. Agy? Hä? Ýa meň gelýänimi halanokmyka, gyz? Agy, şo bar-a diýdi ýöne maňa, şu dik giň aýalynyň işi ýokmyka, haçan görseň mehmançy. Bar işim, işim bar, gyz. Işden köp zat ýok. Ýöne goňşym bolansoň seň bilen bir hal soraşaýynyk geldim maňa. Gaharyň gelmesene goňşy degişýändir dagay senem mara ýöne gyzy berýäň lagy. By neme? Neme? Wiý heýjan goňşy. Hä? Şu öňden soraýyn diýip ýördüm da senden. Nämeni? Sora. Ol Ependi goňşy bara. Hawa. Ol sen ulymy ýa Ependi goňşy? O bara neme goňşy jan. Hä? Öten ýyla şo menden bir ýaş ulydy. Ondan bärem bir ýyl geçdi. Indi ikimiz deňeçerräk bolaýdyk öýtýän. Hä, deňeçerräk-ä? Deňeçerräk, hawa. Ol neme, o soň Ependi näçe ýaşynda özi? Neme, ol kyrkdan-a geçendir. Waý, gyýw. Hä? On ýyl mundan ozal bu bir dikgi Ependiden soranda men kyrk ýaşymda diýipdir-ä. A gyz, erkek adamdyr-da, erkek adam bir sözli bolýandyr, gyz. Hä, olam-a dogry, olam-a şeýle. Neme bi hejan oňşy diýene. He. Bu goňşy golam gürrüň edýä. Bu ependi goňşy düýş ýorýamyş diýäl. Waý, şony ýorýada. Ökdelik bilen ýorýa özem. Şeýlemi? Hawa. Be, şu wagta çenli bile goňşy otyrs birem aýdaňok dagy. Agyz tutuş goňşy oglana hemmesi bilýä, özüňden gör goňşy jan bilmeseň. Bir aýdaýerler bir ependi düýş ýorýa, bir düýş ýordurjak bolsaň geläý diýip aýdaýerler da. Agyz, hemmeksi aýdyp çykdym saňa aýtmadym. Aýtmadyň maňa. Waheý. Bir goňşy geldi, bir düýşümi ýorup ber diýäý. Diýerin men, hökman diýerin. Hä. Ýene goňşy jan, bu gün ýörýän güni däl-le. Öý, ýörite günem barmy oň? Hawa, ýörite güni bar, şonda ýörýär, bolmasa bolanok. Öý, başga gün ýörenokmy? Ýok-la. Bu indi bu gün bolanokmy, ýorup ber. Bolanok diýdim-ä, goňşy jan, bolanok diýip durun-a. Öý, onda haçan geleýin men? Bilemok-da, soraýmasam şu Ependiden. Goý ol Günba bolsa oňada bir kun garaşmaly bolsa. Garaşmaly goňşujan garaşmaly. Onda habar edersiňdä. Habar ederin hökman habar ederin arkaýyn bol sen. Bor onda men ynanýan. Ynan ynanaý ynanaý. Ýa özüm aýlanaýynmy. Aý olam bolýa. Bir işde daşda gyýw. Şu gün ýörýän gün diýip aýdaýyn bolmy. Aý sen barybir günüň dowamynda ýedi sekiz sapar aýlanýaň aýlanyber. Ýo birden elim degmän gelmesem gygyraý diýýänmi. Gygyran gyýw goňşujan diýerin. Hawa diýgin onda. Bor onda bolýa sag otur. Bolýa sag bol.

Onuň bu neme oguljygym bi, bilýäň-ä? Ýok, goňşy tanaýan-a men muny, bu çagalygyndan bele-dä. Hawa. Öz dil tikgi bolup dur-a bi. Hawa. Neme bi, Ependi goňşy diýýänem, bu oguljygym bar-a, şeýle bir gowy düýşler görýär. Şeýlemi? Hawa, şeýle bir gowy düýşler görýär. Hawa. Ýöne şo düýşlerini mura mugtuna satyp ýör-dä bi. O-how, näme beýdip ýörsüň ho sen? Hawa. Menem muňa diýip. Bu senden so-soranok muny? Ýok, soranok. Ahyry özüm bildim. Özüň bile gitdiňmi? Hawa. Men muňa diýdim, Oguljygym diýdim, on ýaly düýşleri git-de sat diýdim. Hawa? Hawa, ine, düýş kente git diýdim, ýaş kende git diýdim, mäş kende git diýdim. Dogry dämi? Dogry, dogry. Hawa, gitdi pulam. Hawa, gitdi. Ine, düýşlerinem satyp, ep-eslije-de gazanypdyr bi. Tüweleme. Hawa, bir horjun, bir horjun. Hawa, şeýdi, şeýdi. Ýöne bar-a, Ependi aga, iň kyn ýeri, indi şu gazananja ep-eslije bir horjuň gazanjyny Hawa. haýsy şäherde goýanyny bilenok-a. Ol nähili düýşüňde, nirde, haýsy syhyň, nirk gitdiň birinji? Men neme, düýş Düýşkende. Düýşkende, düýşkende gitdim. He, düýşkende git, o soň seň ýanyna badyňmy? Badym men, düýşkent şäherine baranda badym. Badyň, ýa. Owa, badym. Ýanladyň, hä? Ýanladym. Owa, düýş satyp otyrka ýanjagazladym menem. Bu soň sen şo zatlara özüň göz-gulak bolaýmaly ekeniň-dä. Wah, Ependi goňşy, göz-gulak bolup elimde jik saklap otyrdym men. Hawa. Bulam marasoň eje diýdi men diýdim ne ýaşken şäherine gitjek diýdi. Hawa. Menem ynha mä horjunyňy al diýdim. Al diýenimem şol. Oýanyp durdum da men. Wah. Şondan soň yzyny bilemok gidipdir özi. Sen gidiberdiňmi özüň? Soň ýaşkende bardym. Haw. Hawa. Ondan soň mäşkende bardym. Hawa. Yzy ýadyma düşenok. Oho bir Ejeň taşlap gidibermeli däl-dä, ho bir ejeň alyp gidäýmeli ekeniň-dä. Bir alada eder zat diýmediňmi ejeň, hi? Ýatdan çykypdyr-da, Ependi aga. Wah-eý, onyň-a bolmandyr-a. O soňa düýşi sen günortan gördüňmi ýa bir agşam gördüňmi ýa bir daňdan gördüňmi ýa bir ilki agşam gördüňmi, haçan gördüň o düýşi? Ho-aý, dogrujygym-aý.

Bir ýanyňda bir adam bardymy gördüňmi hiý bir birini bazarda. Bir sebizräjik daýawrak birä geçip gitdi ýöne ýüzüni tanamok. Daýaw? Hawa. Sebiz? Hawa. Ol neme ol potdüş bolaýmaznow. Potdüşmi oljam? Aý eje daýaw diýseň gaty bir daýawam däl. Hä. Bir hili ne daýaw ne horda. Onda ol Tikgi bolaýmaz. Kakasy-a tikgi tikgi bary bu düýş görüp otyrka o goýna gidipd-ä ol. Ýadyma düşdi. Biriniň burny şeýle garaýagyzrak, burunlyk. Aý, aý onuň-a belli boldy-a. Belli onuň çepbedir-dä. Çepbe. Çepbemi oglum? Çepbä meňzeýädimi? Aý, ýok, çepbe. Çepbe-de goňşymyz-a. O däl, hä? Ýok, bolmaz-a. Aý, şu baranyna ýüzüne seredäýmeli-dämi ol şoň o bir. Yzyndan ýetip bir ýüzüni göräýmeli ekeniň-dä. Wah, Epene-a, oglum utanjaň-da-wi. How, adamyň ýüzüne seredip bilenok-a. A utanjaň bolsa indi şeýdip zadyny ýitirer ýörer däl how bir. Şony diýsene, indi nädip borka Epene aga? Aý, indi oň yzyny görmeli bor oň. Düýşüňmi? Düýşüň. Ýene ýatyraýyn mende Ya potdüş mukan aýol. Daýaw bolsa şo bolmagy mumkin. Ya potdüşlere gideýinmi? Öý, öňürti ýatyr muny. Aha. Onsoň sen aýlanaýsana welin şolara. Potdüşe bar, a tikkä özüňizde. Ho. Allykmy kakasy diýip soraýarsyň-da. A şeýdäýerin-ä bolmasa. A bolmasa çepbä bararsyň. Buny ýatyr häl. Aha. Sen ýatýaň, baryp düýşüň yzyny görýäň. Bolýamy? Görüp bolar-a, Ependi aga. Hawa, uklaýaň-da, diňe Mäskende tarap ýola düşýäň. Bolýamy? Men bar, Ependi aga, muňa mäşjagaz bişirip bereýin. Hawa. Soňam ýatyraýyn. Ýatyr. Hawa, belki, o zaman Mäşken şäherine baranda yzyny görersiň-de kimdigini. Görersiň-dä. Hawa, nirde goýanyny, kim. Onsoň ertir gelýäň, men ýorup berýän. Bor, bor, Ependi aga. Onda näme, men ertir irdenjik geläýinmi? Ýok, irden, irden, irden, irden, irden.